कनिया कनिया ए हाँ की भेल भाई देखन ओना कामो टल कोना कोना सुता रहल छै बैठना सुतना से नहि ने हेतौ तऽ कोन काम करियै आइ हमरा बाजारो जाय के छला कपड़ा उपड़ा खरीदे के छला तऽ ओहो सब ने लेलियै हन कहाँ गेल अहाँ के बेटा आय पबनी तिहार छै तऽ दीपावली अलै हन तऽ दीपावली में हमरा कपड़ो पर नहीं देबै छोड़ा असकर बेदरा कते कमेते से कहत पहले हम उ सब कुछो नहीं बुझै छी आ उ सब हम कुछो नहीं जानी दीपावली छै हमरा एगो पायल खरीद दियो कान के झुमका खरीद दियो आ एगो बढ़िया वाला हमरा साड़ी खरीद दियो नहीं दूगो तो हमरा एकोटा दियो हम उ सब कुछो नहीं बुझब अहाँ सबके नटंगी है बार बार की ड्रामा है एकटा फेकना हम कमबैत कमबैत छोड़ा एकदम तंग तरहा छै हरदम टेंशनेमे रहै छै आँय एते भात खाइ छलै छोड़ा एतबू भात मुँहमे कऽ लै छै दुइ देहमे एको देह नहि छै छोड़ाके देह गलि कऽ रंग छै टेंशनसँ तऽ हम की करियै गलि गेलै एतऽ पर्व तिहारमे हमरा नहि देबै आ बक्सामे नहि छै नुआ हम बक्सा के बचल हम नहीं पहनब हम कह दिलम बक्सा में कि नहीं ओहो पहनब कीन कऽ कए ले हम तऽ गरीब छियै ने

ओहे लऽ कऽ खाली साँस दे देबै आ खेबै पीबै नहि सामान सब कपड़ा उपड़ा सब नहि लेबै आँय ऐसा अच्छा तऽ हमरा नहिरे छल नहिरा में चलि जैती हम अभी तऽ दू दू गो साड़ी हमरा दीत तऽ अहाँ पबनी तिहार में हमरा नहि देबै साड़ी रहतै कनिया तब न देब नहीं रहत रहे आ चाहे नहीं रहे हमरा ओइसे कोई मतलब नहीं है देखो बुझली कन्या, हमरा ए- चाही त चाही हमरा माय बाप एक पागल छले कि अहाँ सन के घर में हमरा साथ क देलक बुझली आ जहिया से ले तहिया से हम दुखे कटै छी कहियो ने हम सुख कैली कनिया एक दिना गरीब घर में दुख काटे छे तब एक दिना सुख कहे छे धनी कहे छे लक्ष्मी छे दस दुआरी बुझला आ एकरा दुआर कल ओकरा दुआर कल हमरो दुआर में येते हाँ उन्हें तो भैया भरोस ने तीन राखऽ, चार साल दिल से में- दिल के साँच कए कऽ राखऽ बुझलऽ एकदम हृदय खोलि कऽ

हमरा साड़ी कीन दिअ साजा कीन दिअ ब्लाउज कीन दिअ खाय पियै लए बढ़िआँ बढ़िआँ चीज आनि दिअ झुमका आर आनि दिअ हमरा छै ओतेक टाका जे हम लाबबै से कहै छै तऽ अहाँ घरमे रहब नहि तऽ हम नहि रहब हमर बाप बेकूफ भेल अहाँके घरमे बियाह कए हँ तऽ ठीक है तऽ कहली है पबनी तिहार में अहाँ सबके नहीं जुड़े तो हम घर में कैला रहा हम नहरे चल जाए नहरे जी कारे कोवा जोका टाइ टाइ बोले छे हमरा नहरे कदै आब पबनी तिहार छै दीपा दीपावली छै एते बड़का पर्व छै दीपावली एते में हम कपड़ा लत्ता नहीं देबै खाना पीना अच्छा से नहीं बनेबै तो हम की करबे घर में रह के या नहीं रहब हम गरीब छै तऽ गरीबे जकाँ रहब हम कनिया नहीं गरीब र- अमीर बुझै छी हम जेना छी तेनते रहब जेना हम नैहरा में छलै तेन हम ससुर में रहब हमरो नैहरा ममहर कते अरे धानी कनिया, रहू एकटा बात कहू तऽ

जकरा नहि छै से एकटा दीपमे के तेल दए कऽ बतियाहर दए कऽ एकटा अगरबत्ती दए कऽ लक्ष्मी माताके फोटोमे पूजा करै छै ओकरा देखलियै एक सए हजार होइ छै अनन्त होइ छै जे श्रद्धासँ जे प्रेमपूर्वक पूजा करै छै ओकरा घरमे लक्ष्मीके बास होइ छै ओकरा धन दौलतके कमी नहि होइ छै ओहि वास्ते

आइ प्रेमसँ पूजा करू जे कन साग अपना घरमे जे कनिया बढ़िआँसँ खाउ सजबै वाला एकरे कहै छै दीपावली प्रेम पूर्वक रहू ई लक्ष्मी वाला दिया चलिए एलै सरस्वती के चलिए एलै हे देखऽ एकरे होइ छै बतिहर छै सजबै वाला छै

एकटा हमरो ले ले लिअ सोहि के साँइ देबै रे गोसाइ आर के चढ़ेबै एकटा हलुक फलुक ले लिअ दुए तीनियो सब वाला मैं आगे मैं जे कही भैया अपना ले बड़ सोचे छी देखे छी ई कते सोचै गरीबो रहते मातर भैया जे अपना जुड़ले सबटा लऽ के एले आ तबो हमरा कहलकै साँझमे शर्ट पेंट और लऽ के ओते में आ

पूजा उजा के तैयारी करू बुझलियै हम सब जाइ छी बत्ती उत्ती बाटी सुनऽ। फिर खाना बनावे के है ना माय सुना ना हाँ गेला लावे ला हाँ तहूँ सही है हमहूँ दोनों सहबे कोई सब अहो सहले गरीब छियै बुझला हाँ। आ ध्यान से लक्ष्मी माता के जे साँई देखेबै हाँ आ लक्ष्मी के जे आबै के हेतै तऽ

भगवान के पूजा करे के छे आब कनी का लक्ष्मी धारा लगले अगर रामलाल पोरका केना ई बात घर नहीं लावना रे अरे कनी मोहगे लावला ललका हाँ। हाँ अरे आब आब लक्ष्मी जे- एते आ हमरा सुन ना छी। एकदम खूब अच्छा से ओते दुनू सास श्रद्धा- पुतब सही लेब आ एकदम श्रद्धा से प्रेम से माता रानी के पूजा करब अच्छा हमरा लक्ष्मी माँ के। पुरनो साड़ी छै ना हाँ। साबुन लगा के खींच देबै हाँ। आ स्नान कए लेबै गंगा जल छीट लेबै प्रेम से हम लक्ष्मी

हमरा नहीं बुझल छले रे माई ते दुआरे हम कहलिए कि हमे जे साड़ी- उठबा भोरे हाँ दुआर बथना खर्रबे हाँ। ढेरी कुरी सबटा सफा कालो करबे। लोग के साफ कर दे तू उठिया अंगना घर निपिया पूरा पोछिया। निपब, हाँ। चक चक करी अरे पूरा अब अच्छा से। दिया जे ओइ पर जलते तो झलकते तब कि तो खूब लक्ष्मी अच्छा अपने देखते कहते ने जाय छै अंगना गरीबो अंगना जाय छै हाँ, एकदम, बहुत मेहनत एकदम। केना छै चला चला आइ चल, आइ चल। हमरो श्रद्धा भक्ति से पूजा करे के हाँ। है आ सब मिल के करब पूजा रुकू रुकू जाय कतऽ छियै ओहो बिना चैनल के सब्सक्राइब केने चटपट्टी चहटगर मजेदार कॉमेडी देखबा के लिए अखने सब्सक्राइब करू मिथिला डॉन और हाँ एकटा बात और सुन लियौ सब्सक्राइब तऽ करबे करू लेकिन बेल आइकन जे छै तकरा दबाना नहि भूलब अगर जे नीक लागत तऽ कमेंट में सेहो लिखब और हाँ शेयर जरूरे टा करब बाय